Mi ttwaṛebbaɣ deg uxxam n baba, umneɣ s wayen iyi-sḥefḍen imawlan-iw ɣef ayen yeɛnan ubrid n Ṛebbi. Mi ffɣeɣ seg uxxam n baba sliɣ aṭas leḥwayeǧ ɣef ur sliɣ ara aɣerwas-nni. Leḥwayeǧ yeɛnan dyan n ddunit, ssḥur, d waṭas ixemmimen ay ttxemmimen at ddunit. Sɛa sɛa meyyzeɣ acu d tidet, acu d lekdeb. Wissen ma tellam am nekini. Wissen ma teffɣem seg uxxam n baba-twen ad teɣrem deg lisi, nnan-awen imawlan-nwen ɣurwet ad tamnem ayen qqaren medden. Alxaṭer wid i qqaren deg lisi tura, ama deg tmura-nwen ama deg tmura n lɣerb, ttemyagren s wid iceɣlen s ssḥur d lǧenun. Llan kra deg wwen ara yinin ccɣel-agi mačči i wid iɣran d lfal kan, ur ttamneɣ ara yis. Kunwi llan d lmumnin n Sidna Ɛisa deg tmurt n Lezzayer, wid illan deg tmura n lɣerb, tellam seg Wat Uxxam n Rebbi yettafen iman-nwen gar wid ur nelli ara d arraw-is s wul. Ad ibɣu cciṭan ad ken-isseɛreq, Daymi deg tebṛat-nni i d-yekteb Yeḥya zik i lmumnin n Sidna Ɛisa, tabṛat yettwafen deg wawal n Ṛebbi inefɛen-aɣ ass-a, iqqar, Ay imeɛzuzen-iw, ur ttamnet ara akk ula ṛṛuḥ, lameɛna meyyzet lerwaḥ, ma llan, n Ṛebbi, imi aṭas n lembiya n ẓẓur i d-yeffɣen ɣer ddunit. Iḍ-agi ad nmeyyez lwaḥid s wayen yettwaketben deg tebṛat-agi i aɣ-d-iceggeɛ Ṛebbi, ad aɣ-iṛafeq deg ubrid-is, Am akken nezmer ad nissin acu d tidet, acu d lekdeb deg lecɣel-agi n lerwaḥ, d netta ay d baba-tneɣ tidet. Imken kunwi seg wasmi tlulem teslam ɣef lejnu n lerwaḥ. Mi tlulem, imawlan-nwen qqnen leḥruz ɣef llebsa-nwen iwakken ad ken-ḥemmin si tazmert n lejnun. Medden kkaten lḥenni iwakken Ur ttwaɣen ara s tiṭ, ttrusun nnig tewwura ixxamen-nsen afus n Faḍma i wakken ur d-ikeččem ara ccer. Fiḥel ma ɛawdeɣ-awen lxuf leǧnun i ttilin deg tmurt lbeɛda gar imɣaren imi ilmeẓyen qqaren ayagi d lfal. Lmeɛna deg wayagi ila lxuf fell-awen a yetmaten di setma ala xaṭer ttilin lerwaḥ imcumen, leǧnun, Akken ttilin diɣen lerwaḥ lɛali. Cciṭan ibɣa ad aɣ-yessimen ad aɣ-ixdeɛ deg ddeɛwa-agi. Kunwi ur numin ara s lejnun d lerwaḥ, tzemrem ad tɣilem ccɣel-agi d lekdeb d lfal, deg wayagi izmer ad ken-iɣleb cciṭan. Yelzem asi mkul win ilan di texrubt Rebbi ad ifhem acu d lxilaf deg wayen ilan n cciṭan d wayen ilan n Rebbi, iwakken ur yettwaxdeɛ ara. Wid yeḥsisen si lebda n lfesla-agi ad tecfum neḥfeḍ tafat d ṭṭlam ur ttemjazin ara ulamma ttilin i sin deg ddunit. Akken i diɣen ila Rebbi, ila n tafat, ila Cciṭan, ila n ṭṭlam, ila Lmasiḥ, ila diɣen amxellef n Lmasiḥ win qqaren Tijjal. Llan lenbiya n tidet, llan lenbiya n zzur, llan lerwaḥ iṣeḥḥan, llan lerwaḥ imcumen, Lxatima, ila Ṛebbi d imceggɛen-is, ila Cciṭan d imceggɛen-is. Ur ttmeǧǧiɛzan ara, akken tafat d ṭṭlam ur ttmeǧǧiɛzin ara, ulamma ttwafen i sin deg ddunit. Kul win ilulen deg ddunit yesɛa deg-s ṛṛuḥ, d ṛṛuḥ-agi i iḥekmen fell-as. Ama deg wayen ixeddem ama deg wayen iqqar. Ma bu narem yesɛa deg wul-is ṛuḥ Ṛebbi, ixeddem ala lxir. Ma yesɛa ṛuḥ n Cciṭan, tikli n bunadem-nni ur iṣeḥḥa ara, ɣas iqqar yumen s Ṛebbi. Amek i yezmer ad iḥeqqeq lmumen anwa d ṛuḥ ilan n Ṛebbi, anwa d win ilan sɣur Cciṭan ibɣan ad t-isseɛreq?

lameɛna ad meyyzen lerwaḥ. Amek ɛni? Ṛebbi yefka-aɣ-d akk leɛqel ad nmeyyez, ad nqeḍɛa, mkul yiwen iman-is. Ɣef wayagi, ur ilaq ara i bunadem ad itbeɛ leɛwayed n ljdud-is, mebla ma ad imeyyez awal n Ṛebbi, ad isell i wayen i s-iqqar Ṛebbi deg-s. Imiren ad iqeḍɛa deg iman-is anwa d abrid ara itbeɛ, kul yiwen isefk-as ad yextir iman-is. Ṛebbi ixebbeṛ-aɣ-d, ineddeṛ-aɣ-d, belli aṭas n lenbiya n ẓẓur i d-iffɣen ɣer ddunit. Ila kan yiwen n Rebbi, llan aṭas n lenbiya. Llan lenbiya n ẓẓur, llan lenbiya iṣeḥḥan. Anwa ara netbeɛ gar-asen? Amek ara nextir? Yeḥya yettwaḥresen s Ṛuḥ Ṛebbi ad aɣ-yekteb tabṛat-agi ay nmeyyez wussan-agi qqareɣ-d

S wayagi nefhem Lmasiḥ ila qbel tisin-is gar-anneɣ, ila si lebda n ddunit, ila ɣur Rebbi, iṣubb-d ɣer ddunit, ilul-d si lɛefq-a Maryama. D akken Lmasiḥ a Rebbi yuɣal-d d argaz mebla ddnub, iwakken ad ixelleṣ ṭṭlaba n ddnubat n wat ddunit, ad immet. Wid irkul ittqirin s wayagi, iga ad iseḥfḍen ayagi, llan n Rebbi a lxaṭer sɛan deg-sen Ṛuḥ Ṛebbi. Ula d yiwen ur yezmir ad iccehhed ɣef tidet-agi ala s Ṛuḥ n tidet izedɣen deg wul-is. Wid nniḍen ur numin ara ayagi ɣef Lmasiḥ llan d lenbiya n ẓẓur d at ddunit. Ɣef wayagi, ulamma ttebbɛen Ṛebbi s uqemmuc, tikli-nsen ur tbeddel ara. Akken naḥfeḍ ddurt iɛeddan, ḥemmlen zzhu s tuffra, ceɣlen s ssḥur d lekdeb, lxedɛa d leḥram, ulamma sɛan dima ismerbif icenfiren-nsen d Ṛuḥ Lekteb i ten-izedɣen. Deg waya-agi, ayetmaten d yessetma, nezmer ad neɛqel lxilaf yellan gar warraw n Ṛebbi n tidet d wid ur nesɛi ara deg wulawen-nsen Ṛuḥ Ṛebbi i ten-irafqen deg ubrid n tidet d ṣṣfawa.

aytmaten d yessetma deg n Masiḥ, Ṛebbi iceggeɛ-awen tabrat-agi i kunwi llan d arraw-is, ad ken-inedder, am akka Baba-twen inedder i kun, mi ara teffɣem seg uxxam ɣer ddunit. Acu kan d lxilaf, Imawlan-nwen llan dat ddunit, ala d Ṛebbi i izemren ad aɣ-inneḍer, ad aɣ-ixebber ɣef tidet, imi netta d tafat ilan d tidet. Ala ɣef awal-is ay nezmer ad nettekkel ɣef ssebba-agi n ṛṛwaḥ. Netta iḥeqqeq-aɣ-d belli ala yiwen n ṛṛuḥ i yellan, ṛṛuḥ n tidet. D Ṛṛuḥ Lqudus i d-ikecmen deg wul d tudert n kul win iqablen Sina Ɛisa d ameslak-is. Lweqt-nni, i gummen Bunadem immut Lmasiḥ a s-yefk ul yeṣfan, immut i wakken a s-yerr d yiwen n war Urebbi, taswiḥt-nni, ittuɣal d lexleq ajdid. Rruḥ-nni aqdim ilan n Cciṭan itteffeɣ seg-s, ikeččem g-ul lmumen n Iṛuḥ Ṛebbi iǧehden i t-irafqen g ubrid n ṣṣfawa d lḥeq. Yeḥya iqarad deg teḍrat-is di tasuret snat lay ɛecrin kunwi ilan dat lmasiḥ tesɛam dihin sɣur win ilan lqaḍ-is ɣef ayagi tessnem kulci amek ɛni alxaṭer ṛṛuḥ lqudus ilan deg-wen segmi tlulem di texrubt Ṛebbi meqqer ɣef lerwaḥ ilan deg ddunit D ṛṛuḥ-agi yellan deg lmumnin i ten-irafqen di tidet yir kul, i wakken ad tt-ɛeqlen. Tessnem lmeɛna n yisem-agi Lmasiḥ, ayetmaten d isetma? Lmeɛna-s d win i d-idehhen Ṛebbi. Ma yezdeɣ deg-wen win i idehhen Ṛebbi s ṛṛuḥ-is, imiren, am akken i idehhen Ṛebbi Lmasiḥ-ines, i aɣ-idehhen ula d nekkni, itteklen fell-as. akken i ula d kunwi ibeɛden eh, ɣef lmuminin nniḍen n Sidna Ɛisa ad ken-isseḥfeḍ ṛṛuḥ Ṛebbi s ṛṛuḥ-is iwakken ara tfehmem lxilaf gar tidet d cceṛ, gar lerwaḥ iṣeḥḥan ilan sɣur Ṛebbi d lerwaḥ n cciṭan, gar lenbiya n ẓẓur d imceggɛa n Ṛebbi, ala xaṭer meqqur ṛṛuḥ Ṛebbi ilan deg-wen ɣef lerwaḥ ilan deg ddunit. aytmaten di sma ncalla ur tufim ara imeslayen-agi weɛren bezzaf ncalla tfehmem-ten truḥ lqudus ilan deg wulawen-nwen ara kun-isfehmen ma tlam d ara urebbi tidet acfut mačči d kulci ilan di lecɣul n lerwaḥ i yellan sɣur rebbi Mkul nnbi, mkul ccix, yesɛa deg-s ṛṛuḥ i t-yesḥersen ad iṣeḥfeḍ wid i s-d-izzin. Lameɛna llan lembya n ẓẓur yesɛan deg-sen ṛṛuḥ n cciṭan, igad-agi sseɛreqen kan medden. Ala d Ṛṛuḥ Lqudus i yesɛalayen Lmasiḥ mi ara yezdeɣ deg wul n lmumen i t-irafqen di tidet n Ṛebbi. Tabṛat-agi tusa-yawen sɣur Ṛebbi ayetma tdis tma iḍ-agi. Ittraǧu lǧawab-nwen. Ala d kečč neɣ kemmini ara iǧawben iman-ik. Ad tqeḍɛeḍ deg iman-ik anwa d rruḥ ara izedɣen deg ul-ik. Rfed ul-ik, rfed ul-im a uletma. Ini-as i Ṛebbi tettekleḍ ɣef Lmasiḥ, tettekleḍ ɣef rruḥ-is s tidet. Ad k-irafeq deg tidet irkul. Amin.

akken yawen nniɣ ayagi d baba iheggan leqrayagi ibɣa akun iɛawen ad tfehmem swaswa abrid n lmasiḥ ulama tura d amɣar ur ihedder ara s lxeffa imi icudd cwiya iles-is yezmer ad awen-iketteb ittraǧu tibratin-nwen s wumni llan wid ara yecfun fell-as dinna deg wat urtiran d buga aktebet ihi i ccix boîte postale 141 Monte Carlo Monaco ad awen-necgeɛ tebrat la akk d tektabt n wawal Rebbi ɣef nettḥebbir wuḍan-agi tebrat n Rasul Yeḥya i lmumnin n Sina Ɛisa ihi aktebet i ccix tabwaḍt n tibratin 141 Monte Carlo Monaco sutret tektabt-nni Bawel Rebbi ɣef nettḥebbir wuḍan-agi tabras n Rasul Yeḥya i lmumnin n Sina Ɛisa ḥasiset seld azekka lḥedd ɣef lɛecra u nnefs deg yiḍ inuba lexbar lxir lǧemɛa d iteddun inuba niḍen deg ufeslagi ɣef lɛecra u nnefs diɣen deg yiḍ nubat-agi i snat ttawḍen-d ɣur-wen ɣef lmuja talmast